Пентинчур исемендәге драма һәм комедия театры сүнгән йолдызларны кабат кабыза. Бу хакта сөйләшергә актерлар Резидә Сәлахова белән Зөлфәт Закировны бүген студиябезгә кунакка чакырдык. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз! Исәнмесез! Исәнмесез!
Әлбәттә, иң беренче чиратта сезне узган театр көне белән тәбрик итеп китәбез һәм иҗатыгызда уңышлар телибез. Иҗат дигәннән, менә Рәхмәт! Сүнгән йолдызлар! Кәрим Тинчурин, әлбәттә, инде безнең Кәрим Тинчурин исемендәге театр Тинчуринга еш мөрәҗәгать итә, үзенең исемен аклый. Сүнгән йолдызлар театр сәнгатендә бигрәк тә зур роль уйный дип әйтик, тирән эз калдырган. Үзенең Галиябану, Хәлил, Мәхдүм, Сәрвәр, Исмәгыйль, Сәрвәр дип әйтик инде бу очракта. Шул ук Ләйлә, Мәҗнүннәр кебек без дә менә шул Сәрвәр, Исмәгыйль образын, Мәхдүм образын әйтә алыр идек. Менә сезнең өчен нәрсә ул безнең менә шул Мәхдүм белән Сәрвәр? Мин сезнең белән ризалашыр идем, чөнки һәрбер театрда үзенең Ромео-Джульеттасы булырга тиештер инде, шулай бит? Әле безнең менә декабрь аенда гына Театрыбызның бер Ромео-Джульеттасы, ягъни Йосыф-Зөләйхасы чыкты, хәзер менә без Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларына мөрәҗәгать итәргә булдык. Ни өчен? Чөнки, беренчедән, без Тинчурин театры булгач, һичшиксез безнең репертуарыбызда Кәрим Тинчурин әсәрләре булырга тиеш. Һәм без даими рәвештә мөрәҗәгать итеп торабыз Кәрим абыйга. Һәм. 1999 нчы елда инде безнең репертуарыбызда барды бу спектакль. Ләкин ниндидер бер сәбәпләр аркасында төшеп калды репертуардан һәм халык сорый, нигә сүнгән йолдызларыгыз төшеп калды, нигә күрсәтмисез, дип бик сорагач, без инде шушы легендар әсәргә яңадан әйләнеп кайтырга булдык. Әле бит бу заман үзгәрә, дөньяга караш та үзгәрә, яңа буыннар килә, анысы да бар бит әле. Әйе, анысы да бар. Менә яңа буын дигәндә, безнең Зөлфәт Закиров инде күптән түгел генә Мәскәүдә гид. Тәмамлап кайтты һәм уңышлы гына эшләп китте театрда, Тинчурин театрында. Синең өчен инде бу тагы бер сынау дип әйтергә кирәк. Йосыф Зөләйхада син инде уйнадың әйбәт кенә. Һәм инде менә Мәхдүм бик катлаулы образ. Ничегрәк?
Дөресен генә әйткәндә, катлаулы. Минем өчен ул катлаулы. Ни өчен? Тышкы күренешем эчтәге күренешләр белән капма-каршы килә. Һәм шуны сәхнәләштерергә миңа туры килә инде. Моның өчен кемнәр булышыр икән инде? Моның өчен режиссерыбыз һәм Рәшит Нургалиевич та булышачак. Һәм минем партнерларым инде, сәхнәдәге партнерларым. Резеда, ә менә синең үзеңә Сәрвәр роле ничек бирелде? Ул шулай ук бит катлаулы образ. Һичшиксез, котлаулы образ җиңелдән бирелә дип әйтмәс идем, чөнки төп рольне уйнаган бар, әмма комедиядә һәм гомумән репертуарымда күбрәк комик рольләр. Драматик рольләрдән бу беренче ролем дисәм дә була. Шуңа күрә инде Сәхнәдә бәя бирү, күз карашлары, йөреш, сөйләшү, тавыш тембры, ул инде башкачарак булырга тиеш бит, героиня булгач. Шуңа күрә әзрәк әлегә авырлык Монда тоелды. героиня дигәннән, менә без бит инде алабыз, әйтик, Зәңгәр шәлдә Мәйсәрә образы, Булат белән Мәйсәрә, шул ук Йосыф-Зөләйха дип әйтик инде, башка ниләр, алар ниндидер, театр теле белән әйтсәк, Зин, э, герой бар, ләкин уен юк дип әйтә бит инде актерда. Монда ничек уйнарга дигән, дигән очраклар бара Менә. бит. Ә монда Сәрвәр әле Мәхдүмдә төп геройлар һәм анда образлар бик, э, катлаулы иттереп бирелгән образ буларак менә уйнарлык иттереп бирү Шулай, эзләнә әйе, торган. ул теге, э, хис-кичерешләре дә аларның бик ачык бирелгән. Әмма, э, шулай да, э, режиссер шулай ди, Халык инде Сәрвәрне, Исмәгыйльне герой итеп күрергә ияләнгән, шуңа күрә монда экспериментлар эшләргә кирәк түгел. Ничек язылса, шулай уйнала. Әйе.
Классиканы ничек язылган, шулай куерга кирәк. Татар классикасы экспериментларны кичерми, ди. Менә шуңа күрә без инде тарихтан ерак китмәскә тырыштык. Чынбарлыктан дип әйтик. Әйе.
Ягъни менә 1914 елда бара бит инде вакыйга. Һәм менә шуңа күрә ул вакытта бит инде беренче беренче бөтендөнья сугышы башланган еллар. Фәкыйрьлек, авыл өе, безнең костюмнарыбыздан да, сәхнәбездән, декорацияләребездән дә күренеп тора, ниндидер фәкыйрь авыл өе. Һәм без, авыл яшьләре дә теге ялтырап торган күлмәкләрдән түгел инде. Ягъни менә Димәк, шоу түгел, ә нәкъ тормыштагыча. Шоу түгел, нәкъ менә, әйе, русчалатып әйткәндә, менә идентичный натуральный менә э, нәкъ ничек булган э, һәм менә Кәрим Тинчуринда да э, аулаги күренешләрендә күмәк күренешләрдә 15-16 яшьлек яшьләр язылган бит инде һәм менә без шушы якта да бик төгәл туры килдек һәм безнең яшьләребез дә театр училище студентлары 15-16 яшьлек егетләр кызлар шуңа күрә без музыкада да нәкъ автордагыча Салих Сәйдәшевны гына калдырдык ягъни башка Композиторларга, аранжировщикларга мөрәҗәгать итмәдек. Музыка да табигый булачак. Консерваториядән музыкантлар чакырылды. Оркестр дип әйтеп булмый инде аларны. Биш кеше, ягъни, ләкин менә профессиональ музыкантлар булгач, инде бөтенләй башкача. Ягъни теге искусственность, менә шул аранжировкалар булмаячак, барысы да табигый булачак. Шулай да менә бу инде театрның, спектакльнең бер үзенчәлеге. Ә тагын үзенчәлекле яклары бармы? Менә инде куелган иде бит Сүнгән йолдызлар. Ә менә хәзерге премьера ул вакыттагыдан нәрсәсе белән аерылачак? Ул вакытта Рәшит куйган, бүген инде Әйе, яшь беренчедән, режиссерыбыз әйе, менә. Резидә Гарипова куя, булса Әйе. аермадыр инде. Әйе, э, ләкин ул э, Рәшит Нургалиевичның э, шәкерте булгач, алар, әлбәттә, бер юнәлештәрәк эшлиләр инде, әмма э, яшь кеше, яңа идеяләр, әлбәттә, куелыш башкачарак булачак. Күпкә аерыла диергә кирәк яңа куелыш. Әмма Риздә Ирековна белән эшләргә бик уңайлы булды. Әйткәнемчә, ул Рәшит Магариевичның шәкерте булгач, алар бер юнәлештә эшлиләр. Һәм беренче генә эшләвебез түгел инде Риздә Ирековна белән. Без әле студент чакта, театр училищесында укыганда ук ул безнең белән диплом спектакльләр куйгалады. Шуңа күрә Эшләр җайлы, уңайлы бара бит. Зөлфәт, сиңа шундый сорау бит. Син инде Мәскәүдә укып кайттың гына, күптән түгел генә кайтуың әле бер генә ел, ел ярым, ике ел гына булып килә бит. Мәскәү мәктәбе белән әйтик шул ук Тинчурин дип әйтик инде татар театры мәктәбе аерыламы һәм сиңа бу ниндидер комачаулык итмиме образлар астында эшләгәндә? Дөресен генә әйткәндә, бик аерылмый. Мин Мәскәүгә киткәндә Ришма Галиевич әйтеп калдырган, йә, син икенче дөньяга китмисең, син шул ук мәктәптә каласың. Ришма Галиевич биргән... Монда, гафу ит, Зөлфәт, сине бүлдерәм.
Зөлфәт инде Рәшит Заһидуллинда театр училищесын тәмамлаган. Әйе. Рәхим.
Ришма Галиевич биргән базаны мин Мәскәүдә ныгытып кайттым, дип әйтим инде, менә шулайрак. Татар театры, рус театры шул ук бер Бер мәктәп, Станиславский мәктәбе дигәндә әйбит. Менә син әйттең, әйбит, минем эчке дөнья һәм тышкы дип, менә бу образ өстендә эшләгәндә, әлбәттә, иң беренче инде актер ул эчендә туырга тиеш образы. Аннан соң инде тышкы дөньясы дип әйтик инде. Шулай да 100 ел элек булган вакыйгалар. Һәм инде мәхдүм ул бөтенләй икенче кеше, мулла нәселеннән әйбәт тәрбия алган. Ә синең тәрбия икенчерәк тормышта, дип әйтте бүген. Ничегрәк бу юнәлештә? Нинди авырлыклар тудымы? Бу образны Чыгарыр өчен мин кешеләр артыннан күзәтеп йөрим. Шул образны, шул тормышны да түгел дә инде, шул образны үземә җайландырып, үземә кертеп, кешеләр артыннан, шул кешеләр белән аралашырга тырышам мин. Менә мәчетләргә йөри башладым, алар белән сөйләшәм, ничегрәк микән. Шулай да тарихка кайтам, китаплар укыйм. Баштан гына чыкмый инде. Бу бит инде әсәр бер генә тапкыр уйналмаган, ул инде Камал театрында да Сүнгән йолдызлар 500 дә тапкыр уйналган булган заманда бит. Менә аларны рецензияләр ниләре бармы, ничек уйнаганнар шул укымадыгызмы андый? Чагыштырырга үзегезгә нәрсәләр бармы? Андый әйберләр. Чагыштырулар Бар инде, әйе, Флүрә апаның язмаларын да эзләп карадым, әмма әлегә табып булмады. Ләкин, әлбәттә, менә шушы Флүрә апа уйнаган образны, Зөлфия Вәлиева уйнаган образларны күзәтеп, ниндидер теге уңай якларын өйрәнеп калырга тырышабыз инде, әлбәттә. Ләкин Рәшит Магәлевич та, Резедә Ирековна да безгә әйтә инде, менә Зөлфәт әйтте бит инде, кеше артыннан күзәтәм, ди. Безгә һәрвакыт режиссерларыбыз әйтә, сез ниндидер бер абстракт геройны уйнамагыз, сез менә үзеңнең кичерешләреңне, тормыштагы кеше бул, әйе. Ягъни менә ниндидер бер Сәрвәрне уйлап тапма син, Сәрвәрнең Сәрвәр менә бүген тормышта. Әйе, үзең Сәрвәр бул ди инде, менә үзеңнең кичерешләрең. Сәрвәр елый икән, син, ах, ниндидер Сәрвәр булып елама, син менә